is either u kho yima na rine kana u kho yima nga ngi nsati wa chawukene i ta ya khondzweni na riva na nsuku tumpfisa mari tumpfisa u lan'wana mihleketa ku endzhaku ka loko mi ni kombe xibaha mi tlhela mi mi pfumela ku na vukungundzwi bya byon'wini lebyiwa mina ni ta huma ni hala handlela ni ya mi yela timhaka ta n'wana ku ri na khutsa va ri nga dropa charges savo mani
because is this a date
sisongile a swona swi kahle a ya kahle ya ri ya ri ya ri so

swa tsakisa sweswo hikuva n'wana un'wanyana wa laha kaya Insimu ya leti akela. Mi ke kumi n'wana. Khensani.
Se u hleketa ku ri mina ni khegurile ni nge endli nchumu. Mani, a ni nga swi vuli hi ndlela leyo. Fani khala va hlapaka.
Khala va hlapaka.
exikarhi ka vanhu lava hinkwavo wena exikarhi ka vanhu lava hinkwavo i ya tsandza hi mbuti leyi richard va mara ni fanekele ni endla yini mi swi vona ku xiyimo a xi tika njhani tolo mahlo ra nga swi kotanga no ku ya exikolweni kunene bava a swa boha ku ni ta na ndlela yin'wana yo antswa laniwani ndlela ya thyaka a mi lava ni le ndleni seni bava he a mi lava ni endla yini musa mani khomeni mimanyana famba to ku yina ni eka nkarhi lowuwani ku sirhelela ndyangu wa ka hina hi swona swa nkoka ngopfu evuton'wini bya mina a hi tsoni fambaka a ni tsumisana lowuwani richard le ndzhaku sirhelela ndyangu lowu wena tiko ro sirhelela hi mani loko u tsandzeka wena ku tirha na khamba leriya richard nkarhi wa valova mina na nkarhi wa vona vanhu va fanekele va xalamuka evurhongweni bava u ta kota khawu lu fambaka wa tshembana na makhamba lawa
se mi ya kwihi ni le ku phameni
Mana men. Long cup. N'wananga, ni kombela ku ri u nga va heleli mbilu. naswona ni kombela ku ri u nga va soli
na swi tiva mani ta kombela ku mi ni khomela loko ri ni va lwenhla leyi ku nga ri yona fika kona na mina minkarhi yin'wana mama tiva ni twa ku na mina ni tsandzekini ni tsandzeki ta sirhelela ndyangu lowu ka yena lowani ku hala u nga za u tsandzeka kona n'wana mina mina n- na tinyungubyisa hi wena n'wananga na tinyungubyisa loko ni langutise wena ku hava na munhu na wun'we la tikweni loyi a nga tshama a tekatekana a yimisana na dinuna lediya richard handleni ka wena hi wena ntse ku tekatekisana na richard na swona mani kambe xa nkoka ni ku fanekele ku ni n'wi hlula a ni tshama ni n'wi hlula phela mina richard
tavelini u vo u diyile ku ri u khidefa

nṋe ri khensa ene khensani ngauri a thiri ndino ita mushumo nṋe ndo to isa fhedzi bajete ya ene
vha mani lavaya hayi a va nga olovanga a va tika kahle kahle hi pfune hi ntokoto wa n'wina wa wa wa wa e wu ku xavisa papa hi wona u nga endla ku ri hi kuma mpimanyeto lowu
okay papa i ku tirhisana ntirho wa wele vaxinini vanhu va lava haku to wi hayi swin'wanyana hi ku ni mi hlekisa se tolo ka mi gesa ku ni humese hi mani tata tona a yi ri mani n'wananga vukosi
hleketani phema a ni nga swi tivi ku ri i date no hlamala munhu a humesa swiluva ti-chocolate
a swi tivi i mintlhanu wa yena papa nga ku mi nga ta kasi ni nga mi ta kasi fane so mi vona ku ri mi papa ni nga ta na na na na na vukosi mina mina vukosi hayi papa
musa kwalaho ka yini lahla maphepha yi nge ma lavi ka ntsengo wa richard
a ni tshembi ku ya ta n'wi tirhisa va ta va tiselani ku hava ndlela ya kahle yo vula leswiwani kambe mina ni hlama mavoko ka timhaka letiwani ta ta richard a ni hetini a tshika ku tlanga hi musa yi tirhise mari na na nkarhi wo tala ka nandzu lowu na swi tiva sweswo tiyiseka ni ta khoma ni khomela
u ri yini hi nkata chawuke u lava a veleka ejele nkata chawuke nga veleli yena yi ta huma nhlekano namuntlha ku sukela swa rini
yala mi mahungu lama mina na leyiwani richard yi nga valula hi wona tona
hi wena mani musa ha se u endla ntwanano na sathane yena self olova ni endla yi nga tiselana e ni tshame ka ni n'wana loyi wa richard ka hlopha vanhu le kaya hi sweswi swi lavaka swa a swi la u hlawula leswaku yi ta va khomisa njhani
vati va tiyiselana ni laha vuton'wini lebyi hanyaka byona sweswiwana vutomi bya yena byi fana na ntsutsumo minkarhi yin'wana ni fanekele ku hlawula ntsutsumo lowu lavaka ku ta tsutsuma ka wona ni swi tshembi leswi u tikomba se u karhele ku lwa hi musa
njhani bhuti vukosi ni nga mi pfuna yini
Ano ko, ni kombela mi ni xi nkarhi nyana ni komi mi hatlisa na ntirho wo tala mativa a ni lava ku
ku kombela ku rivaleriwa ka ka leswi nga humelela tolo mi lo saseka ni ni munhu wa kahle swinene ene ntombi ya fana na n'wehe muti swi lava yi boya ri na mahika ma ni twisisa mos a na mi twisisa mi nga vileli swona a no ku ri wa twisa na na- na- na swi tiva na swi tiva no la ku vula ku ri um ni ta hunguta yona rivilo man wa ni twisisa na u nga vileli loko u- u chayisa entirhweni u chayisa nkarhi muni ni ta ni ta ku teka ni ta va ni ku yimerile he ni swi nge koteki Hmm? kutikosi um mi wa nuna wa kahle ngopfu kambe eh, a ni voni ku ri ni nga kota ku mi nyika ntsako evuton'wini ha u nyika ntsako wo tala ni dza ku ri um u sasekile u xongile loko ni twa voice ya wena u ri u famba u ri hala na tsaka ni ni- ni- ni ntsako

Majambo lawo mi endla yini ka? A ni- a ni endli nchumu. Aha.
A wu lava ku ta ta dya dina na hina kaya? Ntata, ni lo kuteni. A xikolo lexi ni xi endlaku. Hi swona. Hi swona. Ta vona na majambo.
Maja.
Ku leswi ni fanele ni swi endla, hi ta hi ta vulavula. Mi mi sala kahle. Hi swona, ni ta mi vona. No dlaya munhu na.

Tsakele ku huma jele hi ku mi vula swona. Musa, hayi mhaka leyi hinkwayo a yi vuli nchumu. Se ni hume njhani ya jele? Ha? Hayi. Onge un'wana u tlanga hi mina. Machauke, swihehla swa n'wina swi vuye swi vuye swi herise. Na swi tiva kambe njhani? He? swi ta njhani leswaku munhu wo fana na richard a nga khomiwangi hayi phela munhu loyi u dlaye nuna wa mina na swi twisa leswaku mina ma hlantswekile sweswiwani kambe richard u dlaye tata n'wananga lava ku n'wi yisa ekhotsweni u fanele a hakela leswi a nga swi endla se yi endla njhani sweswi
ku hava xo xi endla sweswiwani
u ri yini njhani mi ta ni khomela mani chawuke kambe ku hava lexi nga mi pfunaka hi xona nkarhi wa sweswiwani
sesi mi thavise ku ni pfuna musa mi tshembisile
hayi mi nkarhele ku tshama lawa hayi ma next
bona hi fikini bosa avangena avangena tlakuka mana wena Eh, Basa. Eh, boss V. Mm, na tsaka loko mi vuyile la giyani hmm?
mi hambana na mamelodi liya ma wu tsundzuka ntirho luwa ni ya vulavula hi woho ya ya hi swona boss a wu tsundzuka Hmm? ya Yeah. ya
ni lava mi wu endla namuntlha vusiku lebyi
okay okay boss hi swona boss manidi ya ya ya ya boss mi ni twile ya hi swona zwa kuti boss ya ya etindleveni hmm namuntlha na vusiku kahle

mos mos i nwa lo rero a ku nwi swi hi ndlela leyi swilo swi lava i nwa ku na mpimo wa kona phela wena u nga rivali ku ri i gcweta mani no na kahle mani bava
ma tiva ku na swiboho leswi ni nga swi khoma leswi swi nga tshamiki kahle na mina sweswi ni langutela albo hluluwa hi richard hluluwa hi ester hi loyi na nkhensa ndhengeni wa ni hlula a mi mi hlulekeni bava no a hi endli hi ndlela leyi u swi tiva khensani u tshikinyana yena hi yexe u ta tivuyela a karhaku u ta va vonile ku mara musa yena i endla swa kahle mulandani bava ee bava va ri ku tlula ka mali ku letela n'wana wa le ndzeni leswi vulaka swa hinkwawo madi lama nga mudawa ma bole hinkwamu ku bole richard ku bola mhana kona hinkwaswo swi borile nje leswiwa hlula swilo namuntlha i nga hluleka kambe mundzuku o i kota ku- ku ku komba ku ha leswi se se wa swi kota phela wena i khalanga mani ishu ndi ya uri khensani future ya weyi kahle va funa ku mala maybe n'wana wa, wa, wa, wa cyril instead of to ayena vukosi uyu Eh? kanti iwe Khensani, uchimu- u chave ngopfu. no man hmm? khensani tlharihe ngopfu she knows what's good for her wa swi tiva leswi kahle for yena mara a swi kamba uri ugenius un'wana a to va genius wa rona uri iwe u invita vukosi ndi a stamp of approval and wa tozviro vanhu lava hana va humeli murahu ati please tshika ku hleketa ku ri nga ku ni n'wi vitenele ku ri a ta tshama na yena he's not coming to stay a nga tangi ku tshama na yena u ta ku jeni ten o'clock u ta va fambile a tlhelele kolomu a tshama kona No, mm, fine then. So, so, u guy Kensan? Kensan u rhumele SMS. U ri le ku teni, u ha dile a le tirhweni. Ta vuya ku nga ri khale.
Okay. All right then. Kensan u tlharihile, tshika ku stressa. Kensan u kwala. Kwala na wena. Hmm?

kasi a hi lavi ntirho ntirho wu kumini ende hi lava wu tirhi ku tshembeka magwinya magwinya mani tisasaka mlenge wena mani timanyana mlenge